Бу кимнээхтэрин аһайан, бу кимнээхтэрин суохтаан, күһүн аайы Чурапчым чоҥолоһол аастара чуҥкуйа иһийэллэр, чуумпуга куустараллар. Сүрэх билэр сэрэйэр, дууһа таайар айманар ханнык күндү дьоннорун, ханнык мааны оҕолорун алаастарым ахталларын умнубакка суохтуулларын. Уоттаах сэрии кэмигэр, улуу кураан кэлбитигэр Күһүн эмиэ баччаларга кыһын кэлэн эрдэҕинэ көһүү диэн суостаах дьаһал алаас ыалларын аймаабыта. Кыһын этин эппитинии халлаан сууллан түспүтүнүү иккис сэрии буолбутунуу алаас чумпу ыалыгар бу Соһумар, дьаһал этэ. Иэдээн илдьитэ этэ. Ханнык күөмчү санаалаах хайа бардам салайааччы Чурапчым дьонун өһүү көһүү балыктыы тус хоту көһүү диэн баламат урааҕы ылыммытай бар дьоммун иэдээҥҥэ дэппитэй хайдах санаан сыаналаан ол салаҥ салайааччы кыһыл оҕолору кыамматтары кырдьаҕастары араарбакка колхоһунан кууча көһөр куодалаах дьаһалы таһаарбытай Холкуос дьоно бары айаҥҥа турунна, төрөөбүт Чурапчыга «Быраһаай!» кыракый ньургун ыарыйда, тохтоло суох ытыыр. Бэс күннээх ыарахан уһун айан кэнниттэн, дьэ, Бэстээххэ кэллибит, борохуоттар суохтар, кытылга киирэн иттэр дьиэ-уот да суох. Бүгүн күүттэриилээх борохуоппут кэллэ Бүгүн ньургуммут өллө, ийэм түүнүгэ ытаата, айманна Борохуот кэлиэн эрэ иннинэ аҕабыт өлбүтүн туһунан хара сурук туппуппут. Ийэбит олох сытынан кэбистэ. Салгыы устабыт, хаһан эрэ тиийэбит, мин олус куттанабын Дьэ, уһун эрэйдээх айан кэнниттэн балыктыыр сирбитигэр кэллибит. Биһигини тыбыс-тымныы куус кураанах кытылга сүөккээтилэр. Бөөлүүн эрэй бөҕөнү көрөн Дьөгүөрускэ тыына буһунна. Эһэм өллө. Мин тапталлаах эбээм, инники киһим өллө. Убайдарым Мэхээлэ уонна Өлөксөй эбээм кэнниттэн тута тыыннара ыстыбыттара ийэм өллө мин соҕотоон хааллым салгыы суруйар кыаҕым суох кырдьык ким хараастыбакка истиэҕэй көһүүгэ сылдьыбыттар кэпсээннэрин хайа киһи долгуйбакка ааҕыаҕай харах уутунан угуттаммыт, хойуутаан да буоллар кэмниэ кэлэн хаһыакка тахсыбыт ахтыыларын Хайдах хоргуйан тоҥон ыалдьан ыа ыалынан эстибиттэрин кыайан хаарбатах өлбүт дьон кыс мас буолан кыстаммыттарын Тыһыынчанан киһи тыгын абыстан көһүн сиэртибэтэ буолбуттарын сүрэх хаанынан суруллубут оҕолохтуулары ааҕа олорон Оо, мин көрөр курдукпун хайдах кинилэр айманан кырдьаҕас кыаммат дьоннорун, кыракый кыһыл оҕолорун хааһын ыстыастаах, чуурка көлөһэлээх, тэлиэгэ оҥостон тиэҥээхтээммин алаастарыттан ахтыммыттара. Кэбэлийэр, ыраах, кэбээйигэ Эрэйдээх, айаннаах Эдьигээҥҥэ, Будулҕан буурҕалаах Булуҥҥа көспүттэрэ ытыы соҥуу туустаах харах уутун тоҕо онтон ыла алаастара бу санаарах турдахтара Аны маннык атааннаах дьаһал хаһан да ааҥнаабатын